Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Virun enger gudder Woch wor an der Zeitung en Interview mam President vun der Jeunesse démocratique, dat ass eng vun den gréisste politesche Jugendbewegungen am Land, an an deem Interview huet hire President duergestallt, wat d'politesch Fuerderunge si vun der JDL. Et woren der u sech nëmmen zwou, An et wor interessant déi ze liesen, well se schockéiert hunn. Dat eent wor Liberaliséierung vum Cannabis, wat e Genossmëttel ass, eng Drog, eng Astiigsdrog, déi och medizinesch ganz negativ Konsequenzen huet, et sief dann, se géing am Kader vun enger medizinescher Therapeutie vun Doktere gi ginn. Dat ass awer hei net de Wonsch. De Wonsch ass hei d'Liberaliséierung vum Cannabis als Genossmëttel, als Drog. An déi zweet Fuerderung wor d'Aféierung vun der GPA. Dat ass en Thema, wat net esou bekannt ass, vun deem vill Leit nach net wëssen, wat et ass. Et gouf eng Petitioun an der Chamber, déi fir mech en iwwerraschend gutt Resultat bruecht huet, wou iwwer 1500 Leit ënnerschriwwen haten, géint d'GPA. Ëm wat geet et do? GPA ass op Franséisch Gestation pour autrui oder Gestation par autrui, dat kann een allen zwee, déi zwou Denominatioune kann een argumentéieren. An u sech geet et drëm, datt eng Koppel eng Fra lount, fir e Kand auszedroen. Dono gëtt dat Kand der Mamm wechgeholl, där Mamm, déi et op d'Welt gesat huet, an där Koppel iwwerreecht, déi et bestallt huet. An dofir gi Sue bezuelt an dat ass eng ganz deier Operatioun. Dat ass eng Entwécklung an eiser Gesellschaft, an e puer Gesellschaften, déi virun zéng Joer nach ondenkbar gewiescht wär. Firwat? Ma éischtens hu mer hei d'Kommerzialiséierung vum Mënsch. De Mënsch, de Puppelche gëtt bestallt, dacks iwwer e Katalog, seng Mamm gëtt an engem Katalog erausgesicht, D'Mamm kritt d'Kand ewechgeholl, soubal et gebuer ass. Et ass en Abandon d'enfant, en traumatesch Erliefnis fir de Puppelchen, dacks och fir d'Mamm, déi d'Kand op d'Welt gesat huet. Ronderëm ass e ganze Business vun Dokteren a kommerziellen Agenten, déi dat Ganzt organiséieren. Ass dat Kand behënnert? Gëtt et vläicht guer net akzeptéiert vun deene Leit, déi et bestallt hunn? Wat geschitt da mat dem Kand? Et sinn also hei eng ganz Rei ethesch Froen, déi sech stellen am Zesummenhang mat engem Commerce ronderëm de Mënsch, eppes, wéi gesot, wat bis viru Kuerzem nach ondenkbar war. Feministesch Beweegungen am Land sinn nach viru Jore Stuerm gelaf géint déi Idee vun der Leitmutterschaft, Surrogate Mothers, wéi dat op Englesch heescht, oder eben GPA. Mä dat huet sech ginn. A firwat huet sech dat ginn? Well mer hei am Land eng Entwécklung hunn, wou ëmmer gesot gëtt, mir wäre jo e Marienland an hei wäre wäit hannendrun, mä mir si mat Kanada an der Tëschenzäit bei deene Länner, wou et praktesch iwwerhaapt keng moralesch Richtlinie méi an der Politik gëtt a wou all Parteien, ausser der adr, déi an der Chamber vertruede sinn, och d'CSV, op dee Wee ginn, wéi d'GPA iwwer Ëmweeër wëllen ze erlaben. Et ass eng Hypokrisie an deem Ganzen. Bis elo soe se, d'GPA soll zu Lëtzebuerg verbuede bleiwen. Ech weess net, ob déi Fuerderung vun der Jeunesse démocratique, d'GPA ze autoriséieren, och géing heeschen hei am Land. Dat wor aus deem Artikel net erauszegesinn. Mee wat geschitt an der Chamber, dat ass dat iwwert dat neit Filiatiounsgesetz, Elteren oder Parents d'intention, Leit, déi sech wëllen e Kand bestellen als Objet de commerce, als eng Saach, an déi dofir an d'Ausland ginn, a Spuenien, an d'Ukrain oder soss entzwuerg, datt dat Kand soll praktesch legaliséiert ginn, wann et erëmkënnt, oder déi Situatioun vun der GPA soll legaliséiert ginn, wann et zrëck an d'Land kënnt, an doduerch eigentlech gëtt d'GPA autoriséiert, och wann se net hei am Land gemaach gouf. Et ass eng schrecklech Hypokrisie. An dat eenzegt, wat d'Gambia, Partei vun der csv, dorënner ënnerscheet, ass déi Manéier, wéi déi Légalisation soll geschéien. Déi eng maachen do iwwer e Certificat, klengen administrativen Akt, an d'CSV seet, eng Adoptioun, dat muss een och nach méi genau ënnersichen. Ween ass iwwerhaapt e méigleche Client? Majo dat sinn zum engen heterosexuell Koppelen, wou d'Fra net kann, vläicht well se keen Uterus huet, oder net wëll e Kand kréien, vläicht wéinst deenen Onkommoditéiten, déi mat enger Schwangerschaft verbonne sinn. Dat ass, dat sinn eng Kategorie vun Ursaachen. Mee de Gros vun der Demande, dat sinn homosexuell Koppelen bei der GPA, homosexuell männlech Koppelen. déi eben gäre e Kand hätten an doduerch mussen op eng Leihmutter zréckgräifen. Fir d'Kand, an dat ass dat wat an der ganzer Diskussioun dacks vergiess gëtt, huet dat eng ganz Rei vu Konsequenzen, well seng Rechter op vill verschidde Manéiere violéiert ginn. Éischtens weess dat Kand herno, et huet Nëmmen déi zwee Pappen. Et verléiert déi Méiglechkeet, am Fall vun enger homosexueller Koppel, déi dat, déi dat Kand bestellt, huet et jo just déi zwee Pappen, déi et erzéien, déi zwee Männer, bei deenen et dann ass. Et huet dacks keng Filiation maternelle, keng Grousselteren op där Säit. Et weess mol dacks net, wou et hierkënnt, wann et seng Leihmutter net kennt, a meeschtens ass dat jo och dann de Fall. sou dat dat Kand net weess, wee seng Mamm ass, an och wann et et wéisst, ween ass dann eigentlech d'Mamm? Well och dat ass d'Fro, Ass dat déi Fra, déi et op d'Welt gesat huet? Ass dat déi Fra, déi d'Eezell gespent huet? Dat muss jo net déi selwecht sinn, wéi déi Fra, déi d'Kand op d'Welt setzt. An dat ass eng onméiglech Situatioun an et ass eng kloer Violatioun vun der Kannerrechtskonventioun, Well mer jo an der Kannerrechtskonventioun stoen hunn, datt e Kand dat Recht huet, bei sengen Elteren opzewuessen, an dat ass selbstverständlech bei Mamm a Papp, an dat gëtt hei détournéiert, wéi gesot, mam Wëlle vun alle politesche Parteien ausser der adr. Et ass en Drama fir déi Kanner, mee dat interesséiert déi Parteien net, well se jo, well d'Kanner kee Stëmmrecht hunn a well se eebe just op Revendicatiounen, wou Lobbyen reagéieren, an dat ass hei an dësem Fall haaptsächlech eng homosexuell Lobby. Wéi ass et iwwerhaapt esou wäit komm? Ma dat ass d'Ursënn an där do Entwécklung. Ass d'Aféierung vum Homosexuellebestietnis, d'Homosexuellebestietnis, wou d'ADR och déi eenzeg Partei an der Chamber ass a war deemools, déi sech dogéint ausgeschwat huet, well mer och schonn deemools gewarnt hunn iwwer d'Konsequenzen, well wann e Bestietnis vun homosexuelle Koppelen, bedeit jo automatesch och, datt déi Leit Familljerechter hunn, also och d'Adoptiounsrecht an och de Wonsch no engem Kand, dee jo och heterosexuell Koppele kënne legitimerweis hunn, gëtt ëmmer méi verwandelt op den Usproch, e Recht op e Kand ze hunn. Kee Mënsch huet e Recht op e Kand, weder eng heterosexuell Koppel nach eng homosexuell Koppel. E Kand ass ebe keng Saach, e Kand ass keng Wuer. E Kand ass e Mënsch mat sengen eegene Rechter vun Ufank un, an zu deene Rechter gehéiert selbstverständlech och ze wësse seng Originnen ze kennen, seng Familljen ze kennen, eng kredibel Filiatioun ze hunn an esou virun. Datt elo eng Jugendorganisatioun wéi d'Jeunesse démocratique mat esou Fuerderungen kënnt, wierft Froen op. Denken déi net weider doriwwer no? Sinn se och an engem Zäitgeescht verfaang a moud, déi elementar Rechter vun de Leit net méi berücksichtegt, eben hei vun de Kanner? A wou steiert eis Gesellschaft hin mat esou Tendenzen wéi där do? Ech wäert nach dacks op déi Thematik vu GMA, GPA, PMA zréckkommen. Dat kléngt komplizéiert, mee mir kommen hei an zentral Beräicher vun der Politik, well et drëm geet, d'Politik an de Mënsch, wéi gesäit d'Politik de Mënsch, wéi héich ass eise Wäert nach als Mënschen an eiser Gesellschaft? An déi gesetzlech Ännerungen, déi mer elo, oder op jidde Fall net dat Eeër, mee déi déi aner Parteie wëllen duerchsetzen, wat bewierken déi op de Wäert vum Mënsch an op dat Mënschebild, dat mir hunn? Et sinn absolut zentral Uleies. An och wann et eebe fir vill Leit e bësse komplizéiert oder net esou wichteg schéngt, ähnlech wéi d'Euthanasie, ähnlech wéi d'Ofdreiwung, gi mer hei un den Zentrum vun der Politik, nämlech d'Bedeitung an de Wäert vum Mënsch an eiser Gesellschaft. Ech soen Iech Merci a bis geschwënn eng Kéier. Merci fir d'Nolauschteren.